ס'איז יעצט אנהויב חודש אב, און כ'האב געזען מודעה געשען נישט לאנג צוריק אויפן בני יששכר, די בני יששכר גייט אויף חידושים און מועדים אויף צייטן, אינטערסאנט ווייל בדרך כלל יעדע חודש האט ער מאמרים פאר יענע חודש, טעמעס און אויף האט ער צוזאמגעשטעלט צוזאמען, און וועסט עס לערנען וועסטו פארשטיין פארוואס ס'גייט צוזאמען איינס מיטן צווייטן, סאו וועט רעכט ס'איז פשוט זייער שיינע ווערטער, איז לאמיר אביסל לערנען בני יששכר. איז הייבט ער אן ביי מאמר א', איז די ערשטע חלק הייבט ער אן מער רעדן וועגן די צירוף שיימות, דאס איז טיפע זאכן, איז לאמיר גלייך אנהויבן ביי ב'. סאו הייבט ער אן דא א זאך וואס ער ברענגט אראפ פון ספר יצירה, און נאכדעם איז ער עס מסביר. סאו הייבט ער אן אזוי, בספר יצירה, הימלך עוז ח', בריאה וקשר לוי, קיסר וצר פון זה וזה.

איז תמוז און די אות ט' איז אב. איז יעצט זיי מסביר זיין. הנך רואה אותיות ח' ט' היים שלטון ובית חדשו מלא לי. ווייל יעדע חודש האט א אות, און חודש תמוז האט די אות ח' און חודש אב האט די אות ט'. איז וזה נמרץ ח' און דאס איז מרמז אויף ח' אז ח' חטא ירושלים וכו' אזוי שטייט אין אין איכה אז ח' חטא ירושלים און די אותיות ח' און ט' איז ח' ועיין בבעל התירה אין פרשת ויחי און עס שטייט אויך אין בעל התירה אין פרשת ויחי ויקרא יעקב אל בניו ביקש ויגאל עזרם את הקץ ונסתר ממני שטייט דארט אז ער האט געוואלט מגלה זיין די קייץ און ס'איז געווארן פארהוילן פון אים. ומה שאין כן חס ושלום יש בהם חטא. אפשר איז דא אין ענק א חטא. איז אמרי, האבן די שדים צוריק געענטפערט הגדי ביש מוסייני, קוק אויף אונזערע נעמען, ולא תמצא בהם אות חס ת. עסט נישט טרעפן די אות חס ת. איז הראי לכו שהאותיות גמרן. סאו דאס טייטשט אז פארוואס האט יעקב געוואלט מגלה זיין די קץ? ווייל ער האט געהאלטן אז די שבטים זענען ראוי פאר דעם, ווייל ס'איז נישט געווען די אות ח' און ט' צוזאמען. איז אפילו לאמיר זאגן וועסט טרעפן א אות ח' און ט', וואס איך מיין ס'איז נישט דא לכאורה, איז אבער צוזאמען איז זיכער נישט דא. סאו קומט אויס אז די אותיות פון ח' ט' צוזאמען, איז גורם. זאגט ער ווייטער, הגם שבוודאי בחירה חשש, אוודאי איז דא בחירה חשש, ועם כל זה הזמן והמקום והנפש לבם מסיים לכל ענין ועוון, אז מיינט נישט טאקע ווייל ס'איז נישט דא די אותיות ח' מיינט עס אז וואס דעם האבן זיי נישט געזינדיגט, אבער די אותיות אליין קענען צוהעלפן סיי פאר גוטס און סיי פאר שלעכטס. אם כן, אלה הבית חדשים שבהם אותיות ח' ט', בהם דייקא גורם. קומט אויס אז די צוויי חידושים וואס דאס איז דא די אותיות ח' און ט' אזוי ווי שטייט אין ספר ויצירה, אז מילא האט עס גורם געווען, האט עס גורם געווען אז כלל ישראל זינדיגן, ותמצא שאמרי רבינו זכרונו לברכה אין ברכות, ראה מה ישראל לעשות ביים נס במאי עזרא, אז די אידן זענען געווען רואה עס זאל זיין א נס אין טעג פון עזרא כדרך שנעשה להם במאי ישעי', אלא שגרם א חטא. אז היות זיי האבן געזינדיגט מילא האבן זיי נישט געהאט קיין נס, הנה התמצא שבו עזרא ירושלים אז עזרא איז געקומען קיין ירושלים בחודש החמישי שעל שליטת החטא, אז עסטו זעהן וואס שטייט אין עזרא אז ווען איז עזרא ארויף געקומען קיין ירושלים אין חודש החמישי און דאס איז ווען אויף ווייל דעמאלטס איז שולת החטא. איז מילא וועגן דעם איז טאקע נישט געשען די נס. ממילא ביז יעצט האסטו געלערנט אז ער איז ארויפגעקומען חודש חמישי און האסט געלערנט די גמרא אין ברכות און יעצט האסטו געזען די צוזאמשטעל פון ביידע צוזאמען אז די אידן האבן געהאט וואלטן געדארפט זען א נס און היות די חטא האט גורם געווען, וואס איז געווען די חטא האט גורם געווען? ווייל עזרא איז ארויפגעקומען די חודש וואס די חטא איז שולט. זע י שיש לבריש ח חטא ירושלים על כן אין לידו עושה, שטייט דארט אין איכה אז ח חטא ירושלים על כן אין לידו עושה, לכאורה קשה עליו חטא פרישה שוגג, יעדע מאל ס'שטייט חטא גייט עס ארויף אויף א שוגג, און וקשה וכי מפני שגגה על כן תהיה מרחקת כנידה, אז ווייל די אידן האבן געטון א שוגג, וועגן דעם קומט זיך זיי ס'זאל זיין אזוי ווי א נדר, ולפי הנראה לעיל, אבער לויט ווי מ'האט יעצט געלערנט יש לפרש חטא חטא ירושלים, אז ס'איז דא א חטא אויף ירושלים, הזמן גורם, די זמן האט גורם געווען, די זמן שליטה ווייל די זמן האט א שליטה,

אז היות ס'איז געווען א חטא אין ירושלים, און די חידושים האבן גורם געווען די חטא, איז מילא, אבער די חטא מיינט א שוגג, איז מילא וועגן דעם איז נאר איבער נידה, ווייל איינמאל איז יא מותר און איינמאל נישט, אבער נישט אזוי ווי אנדערע איסורים. לאמיר הערן אות ג', מאמר א', אות ג', הנה תתבונן על פי ספר היצירה הנראה לעיל, וואס דאס שטייט אין ספר יצירה וואס מ'האט פריער געלערנט. חיש ראי' בנפש היא נגד חודש תמוז בשנה, יעדע חודש איז אקעגן א צווייטע חיש, סאו תמוז איז אקעגן די חיש פון זען, וחיש השמיעה בנפש און די חיש פון הערן נגד חודש אב בשנה, סאו והנה תמצא בסידור השבטים וויל די גליים און ס'איז דא א סידור וואס שטייט די שבטים לויט זייער פארנעם, יהודה סאסכער'ס ווילן איז נגד ניסן אייר סיוון, יעדע שבט איז אקעגן א צווייטע חודש, ס'איז דא י' באב שבטים י' באב חדשים. סאו מ'האט צוטיילט די שבטים אויף פיר, ס'טייטש יעדע דריי שבטים איז אקעגן אנדערע דריי חדשים, איז געווען פיר פנים, סאו יהודה ששכר זבולון איז אקעגן ניסן אייר סיוון, דגל א', ווייל ניסן איז די ערשטע דגל, יעצט דגל ב' איז ראובן שמעון און גד. טייטש עטוואס אז ראובן איז אקעגן תמוז, שמעון איז אקעגן אב, און גד איז אקעגן אלול. הנה ראובן עגד תמוז אין חודש חיש אריה, דאס איז די חודש פון חיש פון זען, טייטש אז ראובן איז אקעגן די חיש פון ריה, איז על כן אמרה לאה בלידת ראובן לשון ריה, וואס האט לאה געזאגט ווען איז געבוירן ראובן? א לשון ריה. כי יראה ה' בני, אזוי שטייט אין חומש. וואס טייטש אז דאס וואס שטייט אין חומש ליגט אין דעם טיפער אז וואס אז ראובן גייט ארויף אויף ריע. פארוואס ווייל ער איז אקעגן חודש תמוז, איז חודש תמוז איז אקעגן ריע. ושמעון נגד חודש אב, היא נגד חוש השמיעה, על כן אמר אלי' בלא דסוי, לשון שמיעה. און אים האט לאה געזאגט א לשון שמיעה, כי שמע ה' מחומר. סאו זעסטו דא ס'ליגט אין דעם טיפערס, ביז יעצט האסטו געלערנט חומש און האסט געזען יא לאה האט געזאגט, באשעפער האט געזען מיין פאן, באשעפער האט געהערט מיין קול, דא זעסטו ס'ליגט אין דעם מער. אז היות ראובן גייט אקעגן תמוז און תמוז איז אויף ריע און וועגן דעם האט ער גערופן ראובן ס'איז א לשון ריע און ביי שמעון איז אקעגן חודש אב און אב איז אקעגן שמי' וועגן דעם איז מילא כי שמע ה' ואני והנה תמצא אות ראשון בשם ראובן יוס רייש כמו אות ראשון של ריע וכן אות ראשון בשמעון איז שיען כמו יאסי ראשון של שמיעה איז והנה תמצא כי הנשיאים אז די נשיאים של אלה בית השבטים שהם נגד בית החדשים בעוד שהוי ישראל במדבר אירע בהם מעשירה דהיינו המרגלים הולכי לסו ר ס ארץ בכב ט סיוון די מרגלים זענען ארויס געגאנגען כב ט סיוון מילא הולכי בחודש תמוז חודש ר י. זיי זענען געגאנגען אויסשפיאנען די לאנד ווען? און זענען געגאנגען קוקן די לאנד, די עיקר איז געווען חודש תמוז, זענען ארויסגעגאנגען די לעצטע טאג פון סיוון, מילא זענען זיי דורך געווען גאנץ תמוז, ווייל זענען געווען פֿערציק טעג, וירעו את הארץ ויעניו את לב בני ישראל, וועגן דעם שטייט דארט אין חומש אז זיי האבן געזען, וירעו את הארץ זיי האבן געזען. די לאנד. ונפגם חרשון ריע, מילא האבן זיי געמאכט א פגם אין חרשון ריע אין חודש תמוז. והנה וישיבו מסיר הארץ מקיץ ארבעים יום בחודש אב, ווען זענען זיי צוריק געקומען? זענען געווען פערציג טעג, טייטש זענען צוריק געקומען תשעה באב, וואס זענען געגאנגען כ ט סיוון, זענען געווען גאנץ תמוז און נאך ניין טעג אין אב. סאו וישיבו מסיר הארץ מקיץ ארבעים יום בחודש אב. חודש השמיעה, להוציא דיבה על הארץ, און זיי האבן ארויסגעלאזט א שלעכטע קול אויף ארץ ישראל, און ותזעק אל הוי' דא היתן את קולם כי שמעו לדבריהם, וואס שטייט דארט? ווייל זיי האבן אויסגעהערט, און דאס איז געווען אין חודש אב וואס דאס איז חודש השמיעה, ונפגם בחיש השמיעה, ממילא האבן זיי געמאכט א פגם אין חודש אין די שמיעה, איז ונגזרה גזירה. על אלי בית החדשים, וועגן דעם איז געווארן א גזירה אויף די צוויי חדשים עד כי ירחם השם מהרי וי מייני, און וועגן דעם טאקע די צוויי חדשים איז די צוויי ווי מען זאגט אנגעווייטיגטע חדשים, וועגן דעם ווייל כלל ישראל האט פוגם געווען אין די חוש השמיעה און ראי' אין די צוויי וואס איז די צוויי חדשים, און ס'איז געווען אין יענע צייטן.

איז א יום טוב שכבר קיימא סערה בשלומיסא היות אונז האבן סבל געווען אין ירושלים סיי חודש תמוז און סיי די ערשטע פאר טעג אין אב איז מילא איז האט מען שוין כאילו מסכם געווען די פגם ומסורנו מעריך משלימות רצון איז בנות וואס שטייט דארט אין גמרא אין תענית אז בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים ואומרים ואמרו איז בחור, און די טאטעס האבן געזאגט פאר די בחור, ס'הייסט די מיידלעך זענען געגאנגען אין שליים און זיי האבן געטאנצן, און די בחורים זענען געקומען קוקן, און ס'שטייט אז די טאטעס האבן געדארפט זאגן פאר די בחורים, שאו עיניך וראי, הייב אויף דיין אויגן און קוק, הנה היה בחורים רואים ושמעון, די בחורים רואים מה היים אומרות, אז זאג די בני ישראל ס'איז דאס א משל, אז סיי זיי האבן געדארפט הערן מ'זאגט זיי, שאו עיניך, איז ווייטער האט מען גענוצט די צוויי חושים, אז זיי האבן געהערט וואס מ'האט זיי געזאגט, הייב אויף דיין אויגן, און נאכדעם האבן זיי געזען, מה המה אמרת, הק' לתקן עליון לכנסת ישראל בין וזבולון לדרוש וקבל שכר, אז וואס, אז זיי האבן געזאגט אז אלעס איז פאר תיקון עליון, און. די כלה מיינט די בסילות מיינט כנסת ישראל הייסט בסילות אז מען האט געזאגט פאר די אידן קוקטס אויף ענק אליין אז ענק האבן שוין מסכם געווען די ריח און שמיעה מילא יעצט זעהט מען אז ס'ליגט טיפערס אין יעדע זאך און מען דארף טאקע לערנען אלעס פשט רמז דרש און סוד פרדס סאו די פשט האבן אונז אלע געלערנט די פשט ס'דא טעמות אויף ימי אבילות און די אלע זאכן, און יעצט זעסטו אז ס'ליגט אין דעם סאך מער טיפערס, און האפנטליך מען קען אפאר לערנען מער בני יששכר.